Reit te. Y frechdan berffeth. Allen ni 'di neud tro hwn, ddo, yn y penwythnos mawr. Ie, ma' hwn yn rwbath fedrwch chi fynd efo chi mewn ychydig o ffoil, ynte. A mae o... Brechdan sy'n gwella bob munud mae o yn y ffoil. A bob tro ma' fe'n 'ych ceg chi 'fyd? Ydy. Yy ta- ie, 'na fo.
Be' dwi'n mynd i neud, dwi'n neud picl bach a dwi'n mynd i ddefnyddio cig ffres yma. Yym, wel, cig... Hyfryd. Yym, ma' gen i salami, ma' gen i parma ham, ma' gen i mozzarella, ma' gen i caws emmental yn fy 'ma. Mae gen ti um, storio dy gymwys. O, bendigedig.
Wedyn rhaid i'n rhaid lear sy'n cili. Neud y picl yn gynta. Oce. Be ni'n mynd ddefnyddio ydy garlleg. Um, garlleg amrwd. Jyst wedi torri fel arall. Ie, jyst wedi torri fewn.
Oce. Yw ddau yn ionyn picl. Oce, pawb o'n ionod picl yn ti. Yn wedi mhm. sersio bwyd, da chi'n neud bechdan ionyn picl. Wrth y modd ag wyntre. Ie, nice.
Um, capers di hein, ti'n licio hein? Na, do. Na. Um, os da chi'n licio hein, pwydwch y defnyddio nhw, ond Trwsiwch fi, mae o'n neis pen chi bod peth efo'i gilydd, yn te. Um, hwna fewn, rhyw lwyad te, dim bach. Um, Ti'n licio hyn? Mm, o, na.
Olives?
Mm. Na, na, fi ddim, ond fi'n fodlon trial nhw. Rhaid fi. Oce? Um, rhyw llon llawn o olives, a wedyn dwi'n defnyddio hein, pepperus di hein, coch wedi cael i'w um,

Mae'n dod â bob peth at ei gilydd, achos mae yna ma, ma chydig o acid yn Ti sy'n gwybod, Gareth, ti sy'n gwybod. Ie, cymysgu hwn, a mae'r pickle wedi wneud, reit? O, drwy'r lliwiau sy'n mynd yna, hyfryd. A mae, mae o'n gred, mae blas bendigedig ar hwn. Os ydych chi'n licio pethau ar ben ei hunan efo'i gilydd, maen nhw'n gret. Reit, adeiladu'r fechdan, beth sgynno fi di bara ffrengig mm -hmm. yma, a dwi wedi wneud... La pan! Dwi wedi fel, dwi wedi wneud fel dip bach yn y canol. Okay. Wedyn okay. dwi iwan yn mynd i roi chydig o'r caws ma. Caws cyffredin nes i ti ddefnyddio unrhyw un. Emmental ydi hwnna. Emmental. Ond be bynnag hoffwch chi, dyrwch o mewn. Caws coch, caws gratio, digon da. Oce, chydig bach o hwnna. Mozzarella o'r un gwyn 'ma wedyn, ie? Mozzarella, chydig bach o pam a ham 'ma. Os gynnoch chi ddim pam a ham, defnyddiwch ham arferol, ma' fyny i chi. Os ydych chi ddim cweit mor posh ag e, dyfe? Ia, posh a fi. Y chef mwya posh yn Gymru. Ie! O ie, o ie.

Mae'n mynd yn lyflu efo'r fechdan. Mm -hmm. Bach o hwnna. Sut ti'n mynd â hwnna i'r penwthnos mawr gyda ti? Hei, dim ond bag plastig te. O ie, falle.
Mewn bag plastig, oce, okay, neu, neu bag mewn ffoil bach, a well, rapio fo ti gilydd, na fo? Mae fe'n edrych yn hyfryd, diolch yn fawr i ti unwaith eto am faratoi'r bwyd yma. Fi'n mynd i flasu'r cool slow, a cofiwch, os liciach chi fynd oh, ati i wneud y brechdan berffaith, ewch draw yn gwefan ni, 15.co.uk. Joiwch!